Champhai Seventh Day Adventist Kohhran Sanghnih sawmhnih pathum kum thar ruai January ni khat Sanghnih sawmhnih pathum ruai theh tan mek a ni a kei hian dawhkana chaw leh sa siam a ni a. Mipui lam chu an lo thu tawp a, thalai leh hatu hoin chaw hi sa nen inzuiin an sem a. Nuam nak nak khawp mai. Khu. Pu Liana te chhung ania a thlengah khawn chaw awm lo reng reng khaw khu saru pawl a nih khu a lian tham khawp mai. Step ah hian. Sasem leh sasem a lak belh leh a kal leh lam kan insul pel nuk nuk reng bawk a, a semna lamah pawh chuti chu nia a nuam khawp mai thin a na hlim taka ruai han the a chaw han kil ho ko hran u nau tena hun han hman ho hi a nuam in a hlimawm em em a ni. Thar lama duty te. Hian chawhmeh leh chaw an lo suak char char bawk a ni. Thenin an rawn la mek zel. I pel teh a nia. Hei chawhma lam khawiah ang hian inkhawm bo aw tlangval rawh siam ho hianin. kut silna tih hianin a awm a tah hianin tui a awm khat deuh vek a kan tla turah kan ngai a hei biakin a ni a chhak hi.

Hmaini te hian chaw leh chawhmeh duh ban phar kha an pan zat zat mai dawn a ni. He lam pawh chuti bawk, an lo duty a ti hian chaw leh chawhmeh duh ban phar apiang an lo pan dawn a ni e. Hei Duati leh a fa, fanu nge fapa?

Umm. Ruatluk pawh a unauten sa an ei laiin ani chuanin vegetarians ei vegetarian sa a ei a nih hmel. E nupui hi khi tah a pate bulah ka lo zawng a tan a lo awm daih nih hi. Ani te ho bulah lo awm daih nih hi, Awesi te bulah lo awm daih nih hi nupui hi. Salute Cricket zuartu ho ten nia a then hi chu an han hralh thei em em khawpa. An thil sawi hi a pawimawh teng chu a, aw pawimawh khawp ang hei naute nen aw Mampuia hoin hei naute Tekima te nen Zodina te nen kan ri nak nak mai.

lo eitui ve chiah lo niang phone a la khawih bik tlat mai a hei aizawl atangin dai mawni te chhungkua daitei te dikte te ho an lo chho va hei thangpui te master man in eitui dan tur a hrilh mek a nih hi tarlai khuh khulai khuh Ka kal kan tlat mai.
A brother hlau tlat a. Nang pawh hi khawl buai zawk ang tlat mai hi. I veng lai lampang an nia. Tharpui leh Hlute i te. Pahnih hnih an ni. Pahnih hnih. Api hovin. Aw he tah hian hei Rahsiveng king a lo awm bawk a, Delhi lam atangin pi a ni ve tawh e, tunah chuanin Hmaro Pari a lo chho bawk a, Krismas a rawn chho thei lo va, tun chu rawn chho thei a lo awm khawp mai, umm Pastor pawh a ei tui a niang vei bar meuhin a hei a ei a. A biang tha lam kan la ang. Tunlai chu awm ve la nei a, a ding lamah hianin spot pahnih a awm a, bike a tlukna a ang khawp mai a. Hei rin te te chhung e, vei bar hrut dun tur a ni maw? Tawh i, Dorothy i. Aw e, hei pa do a pawh saruh pawh la lo nei lian tha khawp mai.

Mai hei kan zinga umm sawma leh mawitei te chhung kuah ve thung ania eh apa te pu chawngbawi te aiawh in an ei fah bawk a nih hi. Chawlei kham ka nawm a nih chuan kan inrim a thianghlim tha tur a nih kha chuan helamah hian kan chhungkut dawn nia tin.

Bye bye tiang bye bye e a duh lo maw khawnge hruai a e e a lo kham hman a nih chu mawle a ni tualpui lalpa nia hruai a a lo kham hman hlauh mai e nutra ni pawh hei a la kuar lo deuh a. I dawn chauh si tawh. I dawn chauh rawh se. Ei teuh rawh se. Nupui te he hei i hma i kum a hun a nupui. Pipeki te chhung ka ho. Kan ti a pipeki tak hi tho tawh a mi a kham tawh a mi. E a thu sang aw vegetarian aw biaka an mak pa ni khawnge sangtei naute aw e a nih chu.

Aww a nutluangi pawh sarukawr a khel lian khawp mai aww tlangval ho hian fel a nia tihian lo vil char char mai a ni. I lungawina khawp a awm maw tah khan? SC chu a ei tawh em? Ei tawh maw? Mahsawmite chu ruai rawn kil ve hman law law se a that tur a nia. An rawn thleng ve hman dawn si lo va, hei nu buangi te eh nu mawi te ho an ni a, tah hian pa puia te ho hei a nu zami hovin an awm a nih hi te lawma te hei elder pa tlang rema te hei te te hetah hian a kham tawh a nih hi. ri sung sung mai hetah hian teah hi khaw ri hnim tlangval fel a nia he aizawl tlangval fel a nia khaw ri hnim a ni tawh lo hetah hianin tuak thar pu vala te nupa an awm a chawt eia hetah hian hei sawmteii a awm bawk a.

Kan ran kan aw bawngsa siam in charge pu zokhuma te nufa leh hei rabung pharmacist rabung compounder te nufa an nu pawh hi compounder tho a ni kan sabat school secretary -- Hria ti nia e Zorina heta hi a chawi tui a ti lo mi aw a lungawi chiah lo deuh in kan van hre ve aw a hnuk a ul a nih chu hetah hian in New Champhai nu nau nei tep tawh a thu bawk a chaw nuam khawp mai. Kum thar sanghnih sawmhnih pathum January ni khat ruai a ni. Nau a thenin an lo pawm chhawk teh ngai a, nula hoin an nu te ho an lo pawm chhuak a ngai a tiang chuan kan ri nap hlak a nih hi.

Compound dar a ni. Pakhat ve thung hi chu ek exam training mek a ni. Ri pansa BSC MLT a training mek a ni. Laboratory technician maw? Saw saw a pa nia mass secretary a nih saw. A hmelah hian a hmelah hi chuan chhuan tur kan hmu lo. Mahse a in pekna hi kan chhuang thin a ni. Aw, an nuih a lo za a hei kan nula te. A hmelah chhuan turin hmu em nang ni? A parem a hmelah sawn. Umm, chaw leh chawhmeh semtu. Kan tleirawl fel fel ho in an kil ve tan tawh a, he lai ah hian in finalist ang chi kha final khel ang chi kha an awm a, mi panga in hmun khat ah an kil a ni. a then an lo kham tawh bawk a
umm hei a buai pawl a mite tho in an ei ve leh tawh bawk a ai khawnge vawiin chu dik teh a.

Tiang vel hi kan ni tah hian pahnih in an kil leh hmak ang a bawk a na. Tiang vel chu kan ni. Aw. Chaw kan ei chaw kan ei kham fel deuh chiaha kan nula kan tleirawl fel ho che nghal char char mai a nih ti hianin midang kawt ti fai an la awm bawk a a nakin a rawn join ang a umm pu Muana a lo che char char bawk a a supply tui supply lam a buai loh nan hei Papuia come on Papuia hi. Tizuang hian lo lang lawk tehle. Hian in Che sum sum mai ne te fel pawl hi An dah lut treuh tawh a Thenin an phiat a, thenin zawn lut a, thenin an hru a. Aaa, kan va han indaih zai tak em! Thutthleng mi kha pali panga kan dah bang deuh. Kan yoh. Ar lamah tuilum lumna. nia hei a bang chhuan lum a ngai char char bawk a kan ma secretary hian chhinchhiah char char bawk a ni tunah nuam ti deuh pahnih

Umm, la man chak tawh a nih chu. He tah hian dawi hi a lo awm a, ruat ruat a.

Tlangval ten an buatsaih tan e. A tupa khan an awm a ni ho ni? An ram ang chu. A ti ni sing nuai si. He lah hianin tuah tur kan dah khawm rui a. Khi dah biak in bulah hei ai tam hi la awm bawk a ni. An sil zo hnai tawh a hei mi pa sil tur vak a la awm lo a ni tiraw hak te bel lian pui pui khawih a la ngai vak lo a mipa ho chu thlang lamah khuanin an lam deuh. rih a an hnat ang an zo tawh a chuan nula ho in an sil a nih kha e hei telawma pawh helai hian a lo awm a nih hi khawnge a pa khaw.